Nyakwere koni sani kora dwana home simi mondo kora tudra gi wateja nyathi jaere Samantha eh ring ring pia pia mondo idhi amna simi ka jaduong' nyakwere adwa gocho ne jomoko ringa ringa pia pia mondo ikelnago Odi.
Donji.
Ora sime. Ora sime. Wach sume ne momiya lawo wang'a ka dhi ka chuf dhi kon wuoru ni sumo lal ka chuf. Chiel Nyasaye chiel. Ang'o? Simuo lal.
Simba.
Eh. Simba lal. Eh. Nyasaye achiel kawuono ni kawuono ni adhi adhi adhi nyaka jaduong' nyakwere nyaka odhi omiya simba ma kata ka tek takawo mana kitanda ne kawuono kawuono ni kawuono ni nyaka wamak mana men gi jaduong' gi jaduong' nyakwere Tung'ane malo ka mondo adhi awinj ane wachni gi ita nyithindo gi nyithindo ma jomiriambo. Dhi ane ane ka be simba nolal adi. Olika. Eh, donji.
Olika jaduong' nyakwere ka. Donji.
Ah. Ah, Olilo.
Jaduong'. Jaduong'. Eh. To wach ma winjo ni simba lal ka ni simba lal. Olal. Olana. Eh.
Asai kikinega. Ah, ma wacho kana weka manje ngo. Asai. Ma kate. Kate. Tukana mna kitande nini? Wae baka osani. To. Gi moko tema nini yo dikari kate aka. Ibi nyati. Nyaka tati ni awaro.
Nyati. Eh.
Ngona wote wanyiko chief. Owa sibani ye mama nyongoro chiemo. Sibani mama nyongoro chiemo. Ye wakonye ka chu.

Ma in mwandu komiyae no dhi nade? Ah, mwanduwa koni dhi maber. Mm. Eh, Wan be wantie malo koni. eh, mano ber. Mm.
Eh, to ka abiro koni, Mm. awinjo koko moro kae timore mwalo koni. Mm. E gina achungo kabiro mondo apimni wach kokono. Mm. Wael fael. Iwacho ni koko moro. Eh, koko moro timore bathwa kanyo. Mm.
Mm. En koko manade? Pok to ang'e maber, nabiro makelo ni report mm. mondo iwinj koko no kata kopo ni gimoro biro ka, mm. biro ka ni se bedala. To koro kata kiwuoyo koda kamae, eh. ing'ama youth mar chief. Eh. Be isewinjo oko kanyo ni gimoro nitie ni corona? Corona to nitie.
To miwuoyo koda ka ibiro ir jatelo kionge mask nang'o? Ah, mask nan go en mani ne pod na- nan ga thung'a mo kidogo. Mm. Eh. Koro dwani mi chief athung'a. Ah, dong ineno Rwak ko- mask one mondi distance.
koka anyalo wuoyo kodi. Inyalo gir kuma marach nyathini.
Aserwako. Akoro wachna. Ang'o matimore oko kanyo? Ing'e ni in ema keti saidi ma sombona weche in in winj tetel iwinjo gi koni tikelona ka endi kaka jatelo. Eh, gima timore, mm. koko moro nyaka bed ni nie gweng' ka. Mm. Eh. Oh.
En koko ma iwinjo awinja ni en koko to ikia gima otimore. Gi en awinjo ka jaduong' ywak e iye, jaduong' ywak e iye ni sijui ni gimoro otimore, ochache, nitie kaka ochache kanyo. Mano jaduong' mane? En jaduong' akia ni en ka Ing'e ni kaka in Yuda eh, ma naketo ma manyona weche matimore e kor gweng' to kelona. eh, Ing'eno winjo bed ni bedo mager oko kanyo endi moloya ningi cha nana wuotho oko mang'eny ok anyal winjo weche mamoko matimore e kor gweng'. Mano emomiyo aringo akelo ni Hmm? ripot koko masewinjo ni. Isewinjo be iseluwo tiend ach wachno mondo ikelna wach kaka chief. No kada luwo ndach nyaka kuong akel ripot koka iluwo ndache. Koro adani bed youth moriere Eh, mager eh. abiro miyi nyakruga moro eh. miwuotho ka wuotho e kor gweng' to ichika chika iti e kor gweng' to iwinja winja jok moko matho kwala kwala nyithindo moko matho wuotha wuotha e dhoudi kakawo gige jigo eh. tikelo imako nagi ikelo nagi ka iwinja kendo ne ni bed makeny be kik inyier gi ng'ato ah, iwinja maber
adwani ema nomiyo ayieri nengech ing'e ni ka ng'ama miyo kama endi to koro Emomiyo namanyo ng'at ma rabora ma wito yo matin. Kamano. Nikech eh, ng'ama rabora nyalo go ngum matek ahinya. Em, Anyago ema anya kele kaka kethe mang'eny ma Kendo ang- ang'ega mirimbi. onge wa.
Kech iya wang' matek ma ok anyal rito ni koro si- chu- chieng' ma kelo yudo ni maki. Abiro kuong'i nyakwar.
Ah, mano an kuong' nosekuong'a chon. Abiro kuong'i. An osenyuola karan.
Abiro kuong'i. Mano gima ok nyalre.
Ka wuodho na Achula.
Ah, jaduong'. Achula.
Jaduong' odhiyo. Gima nodhi wugo koni. Ah, ah mago tang dugo wugo gang na ywe. Ani wadhi kana badhi kama tiyo. Ah, kanyal yini omera wadhiyo.
Simba wadhi adhiyo. Simba no let na mo kanyal we.
Ei. Awuoro kiki. Inyalo bukuri ka osimba te uso. Ng'ato nyalo nyuol.
E, e, to jogo notho. Biro ka. Kene niko kama nade? Yachika ne ita mondi. Mora winjo ka wiyo ka. Ma nyaka water ka chieng' sa sa. Anu wadhi adhi yo. Akara ka tek to od chama.
Tera mana mos, tera mana mos.
Eh. Jaduong' kiol, inya ile jaduong'. Ah ah, jaduong' no jaduong' no kwalo simba. Okwalo simba kali. Jaduong' no kwalo simba na tero simba ya ode mondo do chajra. Ate ata wach mos wadhi ka chieng'. Uma wati no mogola ka ogola e office. Eh, to let na chief. Chief wach no let na. Oh, kimak jai.
Mari kimo kana tuni ngeme ngeme na jaduni kwa mako na kenda. Ne no da ka kotimo.
Chief ni ngeme na jaduni ya mako na kenda dule lilo wanga. Ah tata wach mos. Ah ah kana tiro wach mos simba poka neno. Ah idu idu simba tata wach. Simba poka neno.
Simba poka. Joka biro kae ndi akeni en koko manade. Warwa kana angolo ni samoro wanga gi ok nen maber. Dipo kanene. Anie.

Wane, wane. Wawuo.
Ang'o matimore ma winjo mana koke kor gweng' kani? Iwinjo ruoth.
Awinjo, weng'ina dong' e mbelena. Weng'ina dong' e mbelena. Dong' aseti. Iseti?
Mm. Iwinjo ruoth.
Eh. Jariwa tolani. Eh. Ooro nyathine mondo kenyo sime dalana. Mm. Awuo kaka oja duong' wadwa. Mm. Ka duogo simo lal. Emi kobiro. Okaw kama lich. Ma bwana ni mokonya. Bwana. Choki en en sirikal mochoki kamano na. Tienda mara dek ne kako timo. Tienda mara dek. Ma XP kel wono wakan ka. Tienda mara dek otimo kamano. Wecho ni en moturo tielo ni. Toro tielo kanye duong nyakwere ni.
Sim ni berna. Sim ni berna.

Iwacho ni rado gi wuod ochung' gi sime Eh, machal nade? sim marateng' kama. To nyathi jok ochung' ni kare tinde olokore. Ing'e ni nyicha winjo wach moro to kare wach ni en adieri. Mm? Sim marateng' kama. Marateng'. Awinjo ni nyinge smartphone. Eh, Oh, ibi neno smartphone. anene. Oh, Mm. to mani Ikonya. nyaka aor mana youth mondo odhi omanye. Eh, Youth, Eh. Awacho ni mondo iwuog ka ikaw odunga idhi many wuod ochung'. Iwinjo maber? Eh. Kendo adwa ni ikele nyaka e koma ka mondo uwachone gimomiyo nodhi od jaduong'ni odhi okwalo sime. Jaduong' wego chongi. Wego Nyasaye chongi, chungi konyo. bede kom. Chungi bede kom. Adwa ni idhi iome mondo ikele ka mondo warodhe. Wuod ochung'ni be en gi chiege. Akia kata en go. Kele koma ka a. Ah. Adware mondo mi okony jodongo gi okel sim mano kaono. Iwinjo maber?
Sawa. Reti. Bwana. Ah, in maber? An maber. Aneno ambe ruoth orita.
Eh, mano ber wa.
Kamano. Eh.

Chief pok namadho. Ibed maber, adwa ni ibed maber.
Abet.
Dhi ka jaduong' nyakwere. Chief nadhi. Sim moro no ne ni godo sim mane ikawo ka jaduong' nyakwere. Eh. Sim miluongo ni smartphone. Smartphone mok mara mana yago taon cheto. Dhi. En mani na kala kala ot to nok adonje. Nok idonje ot? Nok adonje ot.
To sim ma in go ni? Ma mara ponda.
Anani dhi manya kocha mondo yo explain wa kaka neno wuono chung' gi simu. Iwinjo maber? Sawa. Ami dakika ariyo.
Ah.
Asekele chief. Isekele?
Eh. Mae kijana mani wacho ni neno gi smartphone. Wang'i ane maber ka en.

Oh, an chief mawuok Kaswanga. An gi mabus moro mane okwalo sim kaendi, akete piny ka. Biuru gi gari haraka mondo ukawe. Oh, amiu dakika abich. Aya, aya, aya.
Chief, Muane.
Bed agole gimoro matin yawo. Gimoro matin tang'o?
Agole asoya moro matin mondo uweya ahinyora. Asoya moro matin.
Eh. In ga dim ka.
Chieng' osepodho, gwen be dhi donjo. Jaduong' ni bende ing'e ni chege onge en odhi yawo ne gwen. Koro paro lokore. Adwa nami usimi ok dang' urit polise ka mondo un koro udhiyo. Dong' kamano. Koro in kaw simbi Jaduong' chung' mondo ichak usi dhi. Oh. In bende inyalo dhi. Ero kamano.
Donge kamano? Ero kamano. Eh, Nyasaye otelnu.
To wach lura cha.
Ah ah, ludhi no wewe obro loso bang'e. Eh, corruption.
Ero Eh, ya nyathini. Ya makata na vak nyathina ya ya. Nyathino ringo. Kata na vak nyathini.